na mi amukela nakambe ka chanele ya matimba emmanuel maluleke youtube channel kombe mi subscribe ku chanele yin'wana kota ku kula ku fana na tichanele tin'wana um thokoza gogo namuntlha ni ta vulavula hi vanhu lava nga na swikwembu or la vanhu lava nga va nga tin'anga or vanhu lava nga thwasa loko i ri n'anga kumbe i ri na swikwembu kumbe i ri na tinjeti na mapalo ivi i ku namuntlha ni lava ku ponisiwa ni tlhelela kerekeni or ni ya kerekeni ni ya nghena kereke tinjeti na mapalu a swi hisiwi na tihlolo a ti hisiwi swilo leswiya i teka i swi chela ka turomele or ka phepha ro karhi or a begeni i swi veka kona i swi petsapetsa i swi veka laya hikuva loko wo teka i hisa timhamba ta wena or i teka miceka or i teka tihlolo i ti hisa i ti cukumeta i ta kuma ku swilo swa wena swi nge he ku fambeli kahle loko ya kerekeni u kuma ku swilo swa wena swi nya swi nyanya swi tlhelela ndzhaku ivi ku hayi va le hansi va ni loyini or mikwembu ya mina yi ni lahlini or vandhawu va mina va ni lahla a va ku lahlanga because van'wani miceka liya na tinjeti letiya na mapanna hinkwaswo na tihlolo letiya hi swona swi hi nyikaka tinyiko to hambanahambana ma swi vona vanhu va ku tala lava nga tin'anga masiku lawa man'wani tin'anga ta khale a va humelerini a va nga hlupheki i kuma ku mhamba leyi nga na yona yi yona yi nga khoma vutomi bya wena yi endla ku wena hanya vutomi bya kahle byo fana na vanhu van'wana se swilo leswiya mi nga swi hisi or ku swi kumeta or swi tekeni mi swi veka kahle hi ku ka rin'wani ra masiku i kuma ku se i ri kerekeni loko ri kerekeni ivi bixopo va ku hayi tlhelela kerekeni or pastor va ku tlhelela a sorry pastor va ku tlhelela a a a vun'angeni or bixopo va ku tlhelela a vun'angeni or mikwembu ya ka n'wina va ku hayi se ha swi vona ku se i i i ponisiwini i kahle la yi nga kona hi kombela ku i vuya futhi a a a a a a vun'angeni bya wena i ta ya kota ku hanyisa vanhu i kuma ku wa ha ri ha tihlolo wa ha ri ha timhamba i teki swilo leswa i cukumeta i kuma ku ya spenda vo ma fifty thousand i kha i lavana na timhamba na tihlolo because swilo leswi a swi cukumeta swilo leswi a swi cukumetiwi i teka i swi veka lembe leri nga ta tlhela vun'angeni ta tlhela swi tirhisa futhi tin'anga to tala ti ta yima na mina hi swilo leswi ni swi vulavulaka na vafundhisi vo tala va ta yima na mina hi swilo leswi ni swi vulavulaka swilo leswi a swi hisiwi loko mo za mi kuma kereke yo karhi va ku byela ku okay i ku i ta ku khuvuriweni or i ta ku katekisiweni ta ku ku va mukreste kumbe i ta ku tswariweni hunsa va teka swilo swa wena va swi hisa swi tivi ku kereke yaleyo a hi kereke va ta ku ku lahleni va ta ku ku lahlekiseni ka ndlela swilo leswi a swi hisiwi i teka i swi veka ni tiva tikereke to tala ni ka ka ni nga ti hlaya mavito va ta ku byela straight va ku okay a swi tiva ka u ri n'anga yi kula u dume teke swilo leswi a yi swi teke swi petsapetsa i swi veka kahle mutini wa i nga pfuki i swi cukumetile xilo lexi faneleke u xi cukumeta vanhu va ka hina i mirhi hi ku ma swi tiva ku mirhi ya bola mirhi ya expire se mirhi yi na right yi teka yi chela nandzwini yi famba mara tinhlolo miceka na na machova a swi cukumetiwi i teka i swi veka ku ka rin'wana ra masiku or ka rin'wana ra malembe loko ya tlhelela a a vun'angeni ta tlhela swi tirhisa futhi na cancer mi yingisela ka chanele ya matimba eman'wini maluleke mi ta dyondza swo tala mi hi subscribe dankie